Prynawn da i bawb. Yy fy enw i yw Wendy a dwi'n byw yn Narbeth yn Sir Benfro. Wedi meddwl bore 'ma o neud prawf i Sul yw e wrth gwrs i doi neu dwy gerdyn gyda chi. Un mae'n a- syml o gwbwl a wedyn llall wedyn ma' isie tipyn bach o lliwio miwn arno. Reit 'na beth yw dwi 'di roi glud myn 'na achos wi 'di dechre neud y fideo 'ma a Wn i 'di gofio beth ti'n de- gweud a dwi'n neud 'na yn amal iawn. Nawr te beth yw hon? Ych chi'n ca'l sheeted o A pedwar, torri ddi'n hanner a wedyn sgoriwch yr hanner yna yn han- yr pishyn hynna yn hanner 'to. A wedyn Pwsiwch chi lawr a wedyn 'na'r card base ma' nhw'n galw hwnna. Nawr te, fel wedes i dwi 'di rhoi gliw glud ar hwnna achos wen i wedi dechre wen i wedi dechre clebrad a 'na fe, wen i 'di anghofio beth wen i wedi neud. So bydd hwnna still yn dyn iawn i yym na beth ni'n trial neud nawr ni'n trial ca'l y pishyn 'ma a dim ond fel border yr un r'un pryd r'un seis Reit rownd e, nawr te. Pishyn bach hwn gyda fi nawr. Hwna mynd i fynd y gres fyna, ond cyn i ni wneud na, dwi eisiau stampo. Nawr te, mae pili pala gyda fi fan hyn. A gofio pethau to, chi'n gweld, dwi'n... Dwi hyd yn gofio rhywbeth. So, os beth yw e, mae Wendy mynd i angofio rhywbeth. Reit, nawr te. Inc T sydd gyda fi fan hyn, achos uh, ni wedi gwneud iwso hwnna dyn nhw fel outline to gwbl. Ond mae rhai pethau fel welwch chi mislaw yn outline yr tu arall. Nawr te, pili pala fach ni hwn nawr, a dwi'n mynd i roi'r pili pala fyna. Dwi'm isio chi gwasgu ry galed, ond jyst rodigwch y bwysi arno bod e wedi yy bod yr inc wedi mynd mewn i'r papur. A wedyn yym gadau hwnna myn 'na fe gleuai e nawr mis law. A wedyn ma'r pishyn bag da fi. A mae'n gweud for you ma' hwn yn gweud. Ar y funud sim yym yy ddim yn digon Cymraeg gyda ni, ond yy falle bydd e rywbryd. Wel, be sy'n bod yn hwn? Reit. Last chance maen nhw'n gael. Na, bydd rhaid i fi uh, fecleu ar stamp i gyd bant wedyn. Reit, dwi'n iwsio'r di hedd to nawr i roi'r ffo yw arno. Reit.

A wedyn rhoi e trw yy dych ch'mod fe gellwch chi roi e'r un man on' ambell waith dwi lico roi pethe 'ma ar yy ar gwaelod y garllen. Dyna chi. Yr garllen gyntaf. Pili Pala yy i chi arno. Diolch yn fawr ti reit nawr te, cerdyn arall nawr te dwi wedi neud. Sa'n gwybod y neith i drost ond gewn ni weld. A tu mewn i fanylda sy gyda fi fan hyn a'r yr hanner arall o'r uh, e pedwar i hon. Uh, dwi'n mynd i roi yr um, Nid yw'r bus- match layer maen nhw'n galw hwn. Chi'n bod doi ymchwr, yy, o mae'n ga- galed ambell waith i i dywys pwy ochr gallwch chi iwso, neu chi eisiau iwso. So, ond heddi wedi eisiau rhain achos y blodau arnyn nhw. o hyd, checwch bod y garden, yr, y ffordd reit rownd. A bell waith i ni wneud mistakes a maen nhw'n edrych lan upside down a back to front a inside out. Dyna chi sy'n ei... Reit. Na'r mat fi wedi wneud, na'r te. Co ble ni'n mynd i wneud tyfu bach o stampo. Nawr dwi'n rhoi y stamp ar y bloc fan hyn a dwi'n mynd i iwsio gwyrdd Old Olive i hwn. Dwi'n mynd i iwsio gwyrdd a

Pethau bach neis yw hwnna. Dwi'n licio pethau bach ffrind, dwi'n bod pethau simple i nhw. Ond beth mae'n gweud, dwi'n dawyd oedd hwnna nhw. Rhaid roi'r glid, na ti. Blends yw rhain. A mae ffinicha i'n um, gole a tywyll o'r un lliw. So na beth dwi'n licio wneud nawr. Blends dwi'n mynd nhw galw gyda. Na beth dwi'n licio neud, dwi'n licio iwsio'r un gole gyntaf. Jyst mynd rownd e tipyn bach. Dim isie lot o ffws, tipyn bach. Tipyn bach fel 'na. Dwi hyd yn mynd yn dawel pan bod yy bo' fi'n lliwio miwn.

ar y stamp image so byddwn i'n gallu gweld wedyn beth fy, beth fy nhw wedi wneud yn ble neu pwy, fa- pwy lliw a pwy shadows yn cael ei rhoi mewn fel chi'n gweld yn clywed um, Cymraeg sy'n fy ymddrws i gyda fi A wedi hynny'r Saesneg a hynny'r Cymraeg. Beth rwy'n gweud, fi Wendy yn siarad Wengill, Wengill. Reit, nawr ti hwnna. O doli fi hwn, yr un lliw ar um, yr ink pads nes i ar y stamp na. A nawr beth yw rheini cael ei galw? O, oh, Daffodil Delight sy'n gyda fi mynd hyn. A light saffron. Reit, mae'r ddoi wedi cael ei gymysgu lan. I fi, maen nhw'n... maen nhw'n lliwio... beth sy'n gyda fi fan hyn nawr de? Lights. Na fe, dark daffodil delight lights. Reit, so mynd i wneud yr un peth... yr un peth gyda hwn nawr. Dechrau gyda'r un gole. A chi'n gweld fan hyn, mae'n dod roi tyfu bach o, o, o leins lawr fan hyn nawr. So, Peidiwch mynd rhy glos i'r edge achos mae ma'r inc wedi fel bydde gen yym o ma' gen sipo mas tymed bach. Ond yy peidiwch becso achos mae pen gyda ni ma' nhw'n galw fe'n colour lifter. So os oes rhywbeth yn mynd yn wrong allwch chi iwsio'r colour lifter i godi'r lliw. Bant o Brydeinig iddyn nhw fod, reit. Tymed bach o daffodil, beth yw daffodil delight yn fe? Yes, daffodil delight. Tymed bach, tymed bach, na, a tymed bach fwy mynd hyn, achos wrth bod chi'n mynd mewn i, i canol y pr- uh, planhigyn, mae yn mynd tymed bach fwy tywyll yn dydy fe. Reit, nôl nawr ar um, i gole, a fel maen nhw'n enw nhw, blends, maen nhw yn blendo mewn gyda'i gili, so na gyd allwch chi gweld yw tyfu bach o gysgod, ble mae cysgod i fod. Na fe? Wps. Miso bisi bach fel yna. Da fe, a wedyn, ble mae hwnna wedi mynd nawr? Oh. For you mae yna. Wedi wedi. Tynnu un arall fas hefyd. O, da fe mynd hyn. O, dwi'n gweud chi. Fel clown na beth ydw i. Reit, a mae hwn yn gweud diolch. A beth da i nawr hefyd, fe, y lle iwsio di, fe iwsio i y lliw gwyrdd yma. A wytrwch bod chi ddim yn... Dim y bloc stampin up yw hwn, bloc yn hunan yw hwn. So, uh, os, os ywch chi nôl ymlaen myna, na beth sy'n digwydd yw bod yr inc yn mynd dros y cylinder a wedyn gewch chi ddrwg gen i fe gewch chi fel splwdge yy dim splwdge y marcin ar yr ochr fan 'na reit ti ni'n gall- rhoi fan 'yn top middle or bottom a 'na fe fe rywun ie byti fod yn ganol dwi'n meddwl yw hwn. Dyna ni. Nawr, nawr beth yw'r dylen ni fod i'n neud yw neud hwn gyntaf, a wedyn byddai'n gallu cael amser i sychu. Ond na, na ti bod blens, nawr maen nhw'n yn, yn, dod trwy, o beth o gwecs o beth i fyna. Mwna meddwl bod popeth yn gweithio dda. Maen nhw'n gweud, wps, na i hwnna i'n dydd, a bydd, gyd beth chi'n gweld yw blod

Dwi ffili mynd yn straight o gwbwl heddi. A dyna chi, gerdyn arall i weud diolch yn fawr. A sy fydd chi hoffi gweld mwy yn Gymraeg, wel pli, uh, reitiwch yn y comments ar y gweilod fan hyn, a wedi gallai wneud cwpl mwy yn, yn Gymraeg, os gallwch chi uh, clywed llais mor aml. Oce, okay, diolch yn fawr, a wela chi to. Hwyl!